Abusuafoɔ mema mo akwaaba ɛnnɛ da yi ɛba Faith Ministry TV so. Yɛ slogan anaa yɛ abɔdin ne sɛ Revealing the Truth, Yɛda Nokorɛ no Adi. Nokorɛ bi a ɛwɔ Odiyifo Nkansah Asɔre mu a wonnya bi nteeɛ na wonnya bi nhuiɛ no, ɛno nti na Faith Ministry TV yɛaba sɛ yɛba abɛda no adi ama wiase amansan nyinaa ahu nneɛma a ɛkɔ so anaa sɛdeɛ Odiyifo Nkansah Asɔre no ɛteɛ. Mekae mo sɛ yɛwɔ account on all social media platforms, wokɔ Facebook a, yɛwɔ Faith Ministry TV Official, currently yɛ operate on Faith Ministry TV Official wɔ Facebook, yɛ page no din ne no, wokɔ YouTube a Faith Ministry TV wɔ hɔ, woba TikTok a Faith Ministry TV saa ara, Audiomack Faith Ministry TV, na bɔ mmɔden ara stay connected na nnepa bi a ɛwɔ Asɔre no mu a yɛbɛda no adi no, woanya bi ahwɛ. Abusuafoɔ mo di me adanseɛ sɛ ɛnkyɛɛ ne yɛ postii video bi de respondee deɛ aborɔnoma, nkontompo ne nnaadaa a ɔbɛ mfuturo bɛtu gu Ghanafoɔ ani ɛfa Odiyifoɔ Kwame Nkansah Asɔre ho no ho. Ɛnkyɛɛ biara na mo di me adanseɛ sɛ yɛ postii video bi ɛde provee deɛ ɔka no sɛ ɛyɛ nkontompo. Na wɔ berɛ a saa video no baa abɔnten wieeɛ no, ɛna obi nso de video foforɔ asɛnde me sɛ yɛaka sɛ yɛafa Odiyifo Nkansah Asɔre ho. Ɔno nso n'ani akɔ akɔpue, wakɔ akɔpue video bi so a nneɛma bi ne adeɛ rekɔ so a ɔhwɛ dressing, afadeɛ no ne adeɛ a, ɔhu sɛ ɛyɛ Nkansahfoɔ afadeɛ. Nti no, so Nkansahfoɔ nneɛma a yɛyɛ ni anaa? Ɛno nti wɔ berɛ a merenkasa bebree no, yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ video no kakra, mmra yɛba a yɛbɛdi ho nkɔmmɔ.
Sɛ akorai wɔ sɔfoe hɔ, sɛ ɔwɔ ne hɔ ampa a, makyekyere ɔne n'asefoɔ, makyekyere ɔne ne mma, makyekyere ɔne ne fie, makyekyere ɔne n'abusua, makyekyere ne yiedie, makyekyere ne nkɔsoɔ. Ɔnyɛ adwuma biara mma no nkɔ so da. Na sɛ akorai yi nni me hɔ.
Nti wodi me adanseɛ sɛ video yi a wokɔhwɛ yi wohwɛ afadeɛ yi a mmaa no afa yi a wɔyɛ nkansafoɔ anaasɛ wɔafa wɔn ho wɔn afadeɛ no kyerɛ sɛ wɔyɛ odiyifoɔ nkansa asɔfoɔ ahaa na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ eh, mpanyinfoɔ bu baabi sɛ eh, eh, patakali adɔɔso ɛno nti ɛma yɛn ho krɛmo papa deɛ ɛwɔ mu ne sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wɔn afadeɛ no ɛsɛ nkansafoɔ afadeɛ but wɔn nyɛ nkansafoɔ Wobisa me sɛ dɛn nti na mese ɔmo nyɛ nkansafoɔ? Gye bere na tena ase na me educate wo kakra. Odiyifo nkansa asɔreni anaa sɔfoɔ no, yɛwɔ nneɛma, ahyɛnsodeɛ bi a ɛma yɛ da nso from other churches. Wokɔ asɔre bi te sɛ eh, charismatic churches yi mu a, yɛ, yɛwɔ Presby, Pentecost ne adeɛ, obiara bɔ clerical, but yɛwɔ obiara ne baabi a ogyina. O yɛ wɔ Pentecost ni though ɔbɔ clerical te sɛ Presby ni but ɛ ɔnyɛ Presby ni. Obi wɔ hɔ a ɔdrɛse, ɔfa Odiyifo Nkansah afadeɛ no ne adeɛ a ɔmo bɔ ntumpa ne adeɛ but ɔnyɛ Odiyifo Nkansah ni. Nti no menkasa bebree, me take you through this point a ɛbɛma woahu, wohu obi, w'ani hu obi anaa wohu sɔfoɔ bi ne ne dwuma bi, dwumadie bi a odi a, wobɛtumi aka sɛ ah ampa, ɛsɛ masi ɔyɛ nkansa sɔfoɔ. Esiane sɛ mpanyimfoɔ bu bɛ bi sɛ ɛsono akura, ɛna ɛsono akura, ɛna ɛsono apotokura, ɛna ɛsono akura pa, ɛna ɛsono akura kronkron nti, gye bere na tena ase na me take wo through some practice a odiyifo nkansa, true nkansa fɔɔ, yɛyɛ. Ɛno nti first of all, me first point a me ne wo ɛka ho asɛm yɛ the nature of odiyifo nkansa asɔre no. Obi rebisa sɛ what is the nature of odiyifo nkansa asɔre no? Odiyifo nkansa asɔre no, Ɛyɛ honhom sɔre. Ɛno ne first point a ɛwɔ sɛ wonya wode to wo tim sɛ Odiyifo Nkankasa sɔre no. Ɛyɛ honhom sɔre. Yɛsom Nyankopɔn wɔ honhom ne nokorɛ mu. Ɛno nti deɛ ɛteɛ ne no, sɛdeɛ Ghana ha sɛ yɛwɔ honhom sɔre bebree wɔ Ghana ha sei. Yɛwɔ Mozama foɔ wɔ hɔ, yɛwɔ True Faith foɔ wɔ hɔ, yɛwɔ Saviour Church foɔ wɔ hɔ. Nti Odiyifo Nkankasa yɛ one of Honhomsɔre a ɛwɔ Ghana no, Ɔdiyifo Nkansah Asɔre yɛ one of them. Ɛno nti no, that is the nature of Ɔdiyifo Nkansah Asɔre. Nti yɛsom Nyankopɔn eh, through Yesu Kristo. Yɛnam Yesu Kristo so na yɛde som Nyankopɔn. Nti yɛwɔ gyidie wɔ Yesu Kristo mu sɛ Ɔyɛ Onyankopɔn Ba. Sɛdeɛ Bible no kaa sɛ, Obi ntumi nkɔ Agya no nkyɛn a ɛyɛ Onyankopɔn no, obiara nni hɔ a ɔbɛtumi akɔ ne nkyɛn gye sɛ ɔnam Yesu Kristo so no. Yɛn Ɔdiyifo Nkansafoɔ, yɛgye di Sɛ obiara nni hɔ a obetumi akɔ Agya no nkyɛn, gye sɛ ɔnam Yesu Kristo so. Enti point two no se true teachings, true teachings, anaa nokorɛ nkyerɛkyerɛ a yɛkyerɛ wɔ Odiyifo Nkaansa Asɔre no mu. Odiyifo Nkaansa Asɔre no nokorɛ nkyerɛkyerɛ a yɛkyerɛkyerɛ no fa Onyankopɔn ho. Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ biara a ɔbɛkyerɛkyerɛ no, yɛkyerɛkyerɛ wɔ yɛn asɔre yi mu. Enti yɛgye Honhom Kronkron no di. yɛgye Honhom Kronkron no di, efisɛ Bible sɛ nna di a akyiri no Onyankopɔn sɛ obehwie ne honhom agu ɔhonam nyinaa so. Enti yɛgye saa asɛm no di sɛ nna a edi akyiri yi Onyankopɔn ahwie ne honhom agu wiase amas ɔhonam nyinaa so. Enti wo a wugye di no, honhom no de wo bɛyɛ adwuma sɛnea ɛpɛ. Enti woba Odiyifo Nkansah asɔredan mu a, nea ɔbɔ ntumpan, ɔde Honhom Kronkron na ɛbɔ. Nea ɔto nnwom, ɔde Honhom Kronkron na ɛto. Nea ɔbɔ ne nsam mpo, ɔde Honhom Kronkron na ɛto, ɛbɔ ne nsam. Esiane sɛ ɛyɛ honhom sɔre nti no, ebi wɔ hɔ a, ɛyɛ nsɛmbɔ mu. Obi tumi bɔ ne nsam ara na Nyame afa nsɛmbɔ no mu na wanya n'ayaresa. Obi tumi to nnwom ara na Nyame afa nnwontoɔ mu na ɔde anya n'ayaresa. Odiyifo Nkaa san bɛkyerɛkyerɛɛ yɛn Yesu Kristo akwan, anammɔntuo a Yesu Kristo bɛtuiɛ. Ɛno na Odiyifo Kwame Nkaa san, deɛ ɔte Asɔre no, ɔbɛtuiɛ. Wɔbɛnantee Kristo anammɔn mu na ɔkyerɛkyerɛɛ Kristo nkyerɛkyerɛ. Enti The True Teachings of Odi of Odiyifo Nkaansa Asɔre no yɛ Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ. Enti abusuafoɔ, yɛnhwɛ point three na ɛno na ɛbɛma video yi a yɛdii kan bɔɔ no eh, yɛdii kan bɔɔe from the beginning of this conversation no, ɛhɔ na yɛbɛka ho asɛm yie paa. So point three no yɛ yɛ practices ɛne yɛ costumes, mote aseɛ, yɛ practices, yɛ doctrine ne yɛ costumes a ɛma yɛda ɛma yɛda nso from other honhom sɔre. Nti deɛ ɛdi kan a ɛma obi hu sɛ woyɛ nkansani yɛ sɛ yɛkɔ asɔredan mu a yɛmfa yɛn mpaboa nkɔ. Nti ɛne deɛ woyɛ member o, woyɛ sɔfo o, wofi fie ba ha wobɛhyɛ mpaboa de aba but wowura asɔredan no mu a yɛmfa mpaboa nhura wo. Ntsi wodu asɔrdan no asɔr wura mu a, yɛma wo kwan ma woyi wo mpaboa no de gu hɔ. Biom so, yeuse local musical instrument na yɛde som Nyankopɔn. So, bi nye sɛ yɛbɔ ntumpan, that is, talking drums no. Woba odiyifo, wokɔ odiyifo nkaansa asɔrdan biara mu a, wobohu talking drums sɛ esi hɔ. Na ntumpan no a yɛbɔ no, yɛmmbɔ no kɛkɛ. Ntumpaa no a yɛbɔ no, yɛmmɔ no kɛkɛ. Me, meyɛ ɔkyerɛma nti no, Manuel, mepakyɛw fa me kɔtɔkorɛ no ma me. Ahaa. Me, meyɛ ɔkyerɛma, mebɔ ntumpaa no bi. Ɛno nti no, sɛ wuhu sɛ wubetumi apeke me video bi de ama me na woabisa me sɛ, Ɔkyerɛma, eh, ɛbɛ yi a wobɔeɛ yi, aseɛ kyerɛ sɛn? Sɛ me bɛ no a mebɔe no, mebɔɔ rhythms ten a, Emu eight anaa seven mɛkyerɛ wo aseɛ. Deɛ nti a mekaa sɛ emu eight, wei na ɛkyerɛ sɛ meyɛ kyerɛma, me kɔtɔkorɛ nie. Deɛ deɛ nti a mese eight anaa seven mɛkyerɛ wo aseɛ ne sɛ, yɛsua adeɛ, yɛwɔ mpanyinfoɔ a wɔabɛbɔ twene no kɔ, ɛna yɛn nso na yɛresua. Nti no, ebi wɔ hɔ a, na rhythm bi a mebɔeɛ no, me pahin a me mesuasua no no, ɔno na wabɔ, ɛna ɛyɛ me dɛ na makɔpe rhythm no na merebɔ, but mennyaa nkyerɛaseɛ mfii ne nkyɛn yɛ. Ɛno no no. Nna secondly ebia na mabɔ mberane no ara na mede reading bi kɛkɛ aba abɛfa mu te sɛ football a coach wɔ nea wakyerɛ wo sɛ bɔ but ɛwɔ mu a wotumi bɔ biribi to spice your play wote aseɛ nti ebi wɔ a mede reading bi aba abɛhyɛ mu to spice whatever that I'm playing aha ebi wɔ a na reading no deɛ ɛni nkyerɛaseɛ eh, mede aba abɛhyɛ mu te sɛ mmoguo kɛkɛ but most of deɛ yɛbɔ no nyinaa ɛwɔ eh, nkyerɛaseɛ and yɛbɔ de kamfo Nyankopɔn nti wokɔ Faith Ministry TV yɛ videos no mu a wobɛhu Sɛnea yɛbɔ yɛn twene no kyɛn nti, ɔkyerɛma biara a wɔbɔ twene no, wo a wokɔ asɔre, Odiyifo Nkansah asɔredan mu, na sɛ yɛtow nnwom wie na kyerɛma no wotumi nya akokoduru a approachi no na wotumi rekɔɔde deɛ ɔbɔ no nko ara deɛ a, wo wode kyerɛ sɛ ɔkyerɛma adeɛ wei na wobɔ yɛ kyerɛma so ɔbɛkyerɛ wo aseɛ yie. And most of them yɛ mmrane a yɛde kamfo Nyankopɔn. Ɛno nso video yɛgu so a yɛn ho adwuma. Nti very soon yɛbɛ yɛbɛ start educate mu wɔ mmrane sɛm no ho. Nna bia mu so wokɔ another instrument a yɛuse wɔ Nkaa Asafo Asɔrdan mu yɛ awosoa, malakash. Nti no adeɛ wei sɛ wokɔ Nkaa Asa Asɔrdan bia mu a wobɛhu adeɛ wei bi wɔ hɔ. Nna bia mu nso yɛuse ndawuro wɔ yɛn asɔrdan mu. Nti ɛno no di me adanseɛ sɛ video bi a yɛ post biara no wɔhu sɛ asɔre a wɔn yɛ no dawuro wɔ mu. Ɛna ɛbiom nso nneɛma a ɛbɛma wɔahu sɛ obi reyɛ nkansa asɔre anaasɛ wɔn yɛ nkansafoɔ yɛ mfuturo. Mfuturo ɛno deɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ yɛ yɛ yɛ yɛ aka deɛ fiti tititi and it has a biblical backing. Ɛno nso yɛ adeɛ a Onyankopɔn de ma Odifo Kwame Nkansah na ɔde bɛtee asɔre no. Ɛna ebiem, adeɛ baako a Odiyifo Nkansah yɛ anaasɛ yɛaka deɛ baako a ɛma wohu sɛ yɛyɛ Nkansahfoɔ ɛyɛ yɛ Lavinta, Lavinta anaa Anointing Oil. Nti ɛno no obi wɔ ha a wobɛhu ne deɛ na ɛyɛ perfume anaasɛ ɛyɛ ɛɛ olive oil a yɛakɔtɔ, Borges oil ne adeɛ no na wɔn akɔtɔ wɔ store a wɔn abɔ mpaeɛ agu so. Na mebawkyɛ hyɛ no nso, Odiyifo Nkansahfoɔ yɛ oil no a yɛ use no, wonhu sɛ kosua da mu. Pakyɛw, wei sei wohwɛ a biribiara nda mu. Anwea na egu aseɛ. Anwea no a egu aseɛ no yɛ mfuturo no a mekaa ho asɛm no. Ɛno na asɔfoɔ no di bia gu mu na wɔabɔ mpaeɛ agu so. Ɛno nti no wonkɔto odiyifo nkaansa sɔfoɔ, true odiyifo nkaansa sɔfoɔ biara, mepakyɛw tie na hyɛ no nso. Meka odiyifo nkaansafoɔ ho asɛm. Wonkɔto odiyifo nkansa sɔfoɔ biara sɛ ne laventa anaa ne anointing oil a ɔusu no, krɔɔs anaa nkosua anaa biribi, dua bi dam. Daabi, nkansafoɔ, ɛnyɛ saa. Wobɛhu sɛ odiyifo nkansa sɔfoɔ ne oil anaa ɛ, ɛ, ne, ne, ne, ne laventa a ɔusu no, sɛ biribi wɔ mu a, na ɛyɛ mfuturo a Onyankopɔn Ɛkyerɛ Odiyifo Kwame Nkansah sɛ ɔmfa nyɛ asɔre no, it has biblical backings, of which yɛyɛ ɛho videos nso a ɛreba. Nti no wobɛhu sɛ laventa no biribi wɔ mu a na ɛyɛ mfuturo na ɛgu mu, but ɛnyɛ dua anaa nkosua anaa krɔɔse bi anaa biribi a. Nkansahfoɔ, yɛnyɛ saa. Nti mpamokyɛw monkae na monhyɛ no nso mma me. Adeɛ baako nso a Ɛyɛ kɔma na ɛma obiara hu yɛ y'ataade hyɛ. Odiyifo no kaa sɛ asafo no anaa asɔre no asɔfoɔ no nko ara na ɛhyɛ fitaa na wɔn de kɔgyan abom. Asɔfoɔ no nko ara hyɛ fitaa na wɔn de kɔgyan abom. Nti odiyifo no kaa sɛ asɔre biara no wokɔ a wɔn kɔstuum, adeɛ baako a ɛma wɔn da nso wɔ asɔre nyinaa mu ɛyɛ fitaa a wɔn hyɛ na wɔde kɔgyan abom. Nti maame nka asɛm wei sei na yɛwie a yɛn bra video no ankasa so. Odiyifo no kaa sɛ asɔre no a ɔbɛte yɛn no 1919 no asɔre a ɔregistae ankasa, Odiyifo Nkansah Asɔre, mother church no ankasa yɛ African Faith Tabernacle Church. Ɛno nti no after African Faith baeɛ no, adiyifoɔ ne adeɛ no a wɔbaa mu no, ebinom breaki away, ɛno deɛ ɛyɛ common. Wohwɛ Presby asɔre nso a, yɛnyaa Evangelical Presby wɔ mu, Methodist, yɛnyaa AMZ Zion eh, Methodist, there there has been several forms of churches a wɔapue afiri other churches mu. Ɛnti no Odiyifo Nkansah Asɔre nso, nsɔre bebree apue afiri mu. Ɛnti no adiyifoɔ no So obi kɔte n'asɔre a, ayɛ a ɔ ɔ adopte one or two eh measures bi a anaa practices bi a ɛma no look different from the mother church. Nti ne nsɛm a meka yi, ebi a wokɔ one Odinfo Nkansah asɔre mu a, ebi a nneɛma a meka yi, wonkohu bi wɔ hɔ. Obi wɔ hɔ a, a ɔwɔ African faith mu na ɔnhyɛ mpaboa but ɔkɔ tee ne ho no ɔhyɛ mpaboa. Obi ate ne ho na ebia ɔhyɛ fitaa na ɔde blue abom anaa ɔhyɛ blue na ɔde fitaa abom ne ade a, me nkaa sɛ ɔnyɛ nkansa ni na mmom ebia na ɔno nso deɛ wa adopt sɛ ɔde ɛma ne deɛ no ɛloki different from African faith no no ɛno nti deɛ ɛwɔ mu no no but yɛnkɔ video wei so na yɛnka ho asɛm yie.
sɛ akorae wɔ sɔfoe hɔ. Sɛ ɔwɔ ne hɔ ampa a, makyekyere ɔne n'asefoɔ, makyekyere ɔne ne mma, makyekyere ɔne ne fie, makyekyere ɔne n'abusua, makyekyere ne yiedie, makyekyere ne nkɔsoɔ. Ɔnyɛ adwuma bi a ma ne nkɔ so da. Na sɛ akorae yi ni me hɔ.
Abusuafoɔ, mohwɛ video wei a, sɔfoɔ no hyɛ tuntum. Ɛna asɔfoɔ mmaa mmienu bi ka ne ho a wɔhyɛ fitaa a wɔde kogyan abom. Nti wei sei no asɔfo mmaa no dressing no woba Odiyifo Nkansah Asɔre mu a ɛyɛ Mother Church African Faith no mu a wei rank no yɛ Chief Pastor anasɛ Chief Pastress or whatever yɛ Chief Pastor anaa Chief Pastress ɛno nti no anka obi hu a ɔbɛka sɛ wɔyɛ Nkansafoɔ ba meka sisi dua pi sɛ wɔnyɛ Nkansafoɔ Costume no na ɛyɛ wɔn fɛ na wɔn akɔpam bi ahyɛ but nneyɛɛ na wɔyɛ no wɔn nyɛ Nkansafoɔ. Odiyifoɔ Kwame Nkansa ammɛkyerɛ yɛ saa. Ɛno nti no meka susu dua sɛ sɛ wokɔ Nkansa asɔre na wohwɛ na sɛ osɔfoɔ no adeɛ a ɔyɛ no ɛne bible nkyerɛkyerɛ no bɔ abiri a you have the right to question the pastor sɛ sɔfo. Faith Ministry TV foɔ sɛ Odiyifoɔ Kwame Nkansa nam bible nkyerɛkyerɛ so na ɛde tee Nkansa asɔre no nti no dɛn Quotation bɛn na wunyae wɔ Bible mu a ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ sɔfoɔ woyɛ sei wɔ w'asɔre? Na sɛ nipa no antumi annya quotation amfa amma wo a, na ɛneɛ na ɛkyerɛ sɛ nipa no ɔnyɛ nkansani. Nti me pamo kyɛw, mo pa mo nkɔ sɔfoɔ no din na ɛwɔ video no so no, Ɔsɔfoɔ Collins. Sɛ mo kɔ ne bio mu a, mo bɛhu ne dressing. ɔnyɛ nkansani despite the fact sɛ wapam nkansa afadeɛ de ama ne asɔfo mmaa na wɔhyɛ no, ne ne ɔsɔfo mu no ankasa ne dress na ɔdress no, nkansa asɔfo biara ɛndress saa. Nti no wokɔ yɛ bios mu a, wobɛtumi ahwɛ yɛ videos no, Faith Ministry TV ɛne other eh, media platform, King Famous ne Ancient Faith TV ne adeɛ, Ɔsahene TV ne adeɛ, ɔkɔ a wobɛhu sɛ wɔn nso ɛɛpɔtray Odiyifo Nkansa Asɔre no. Nti wobɛtumi ahwɛ wɔn videos no, na wokɔ asɔre bi mu na sɛ wɔn sɛ wɔn yɛ nkansafo a na wohu sɔfoɔ bi post na ɔsɛ ɔyɛ nkansani na wo compare these two practices na wohu sɛ nsonsonoeɛ dɛm a na ɛkyɛ sɛ wɔn nyɛ nkansafoɔ na mmom wɔn afa nkansafoɔ afade na wɔn de di wɔn dwuma ɛno nti no mepa mo kyɛ ɛnɛ adesua no deɛ ɛwɔ mu no no na videos foforɔ nso nam kwan so a yɛba a yɛbɛfa yɛ points no one by one na ya ya ya ya discuss into details na yɛhu nkansafoɔ wɔn ɛne yɛ a wɔn yɛ Yɛda mo ase sɛ moanya bere de ama yɛn. Mekae ho sɛ aha yɛ Faith Ministry TV. Yɛwɔ account on all social media platforms. Wokɔ all social media platforms na search Faith Ministry TV a, wo nsa bɛka yɛn. But Facebook na seesei no, yɛasesa yɛn nsa ano because old account no, yɛ yɛ yɛ yɛahɔlte production wɔ hɔ nti seesei yɛ operate wɔ new account no mu a ɛyɛ Faith Ministry TV Official. Bɔ mmɔden ara na follow yɛn wɔ hɔ na deɛ ɛde bɛba biara woanya.